Сәлам Әлмәт! Сәлам килгән кунаклар, сәлам телевизордан караучыларга, сәлам ютубтан караучыларга, барыгызга да сәлам стендапханә яңа чыгарылыш һәм без башлыйбыз! Минем исемем Владислав. Минем исемем Владислав, мин Яр Чаллы егете, Яр Чаллы шәһәреннән. Шуның өчен э, мин үз шәһәремне бик яратам. Бик яратам, чөнки безнең уникаль шәһәр, безнең бик талантлы кешеләр тора. Менә карагыз, бик креатив алар. Бездә бар завод КАМАЗ, ДК КАМАЗ, Китапханә КАМАЗ, Футбол клуб КАМАЗ, Гостиница КАМАЗ, Детский садик КАМАЗик. Ләкин хәзерге хәл үзгәреп бара, яңалыклар килеп чыга башлады. Челный хлеб, челный бройлер, челный холод. Әлмәттә бездән калышмый сезнең бар Нефтяник урамы, Нефтяник мәйданы, Нефтяник гостиницасы, хоккейный клуб Нефтяник, детский садик Нефтяник төзисе генә калды. Чаллы уникаль шәһәр. Чаллы аэропорты Нижнекамскида урнашкан. Ә Чаллыдагы ГЭС Нижнекамский дип атала. Нижнекамск, Нефтехим, Нижнекамскида, ә исе Чаллыда. Безнең бер горурлык бар, ул да булса инде КАМАЗ мастер командасы. Без э, ралли Париж Дакарны инде 19-нчы тапкыр җиңдек. Сез уйлыйсыздыр, ничек бәләкәй генә шәһәр, Чаллы шәһәре бөтен җир шарын гел җиңеп йөри. Ә миңа, ә минем моңа җавап бар. Ләкин миңа бер кеше ышанмый. Хәзер мин сезгә аңлатып китәм, мин ул версияне РНТВга да җибәреп карадым. Ә, КАМАЗ ул кеше машинасы түгел. КАМАЗ ул инопланетный разработка. Аңлатам. Америка ойга 1969 елда Аяк басты. КАМАЗ төзелә башлады. 1969 нчы елда Америка Айга килеп, инопланетный цивилизацияне уятты һәм алар качарга мәҗбүр булдылар. Җирнең иң ерак тишегенә, Чаллыга. КАМАЗ ул автоботы. Шуның өчен без бөтен кешене дә җиңеп йөрибез. Менә 80 нче елларда безнең шәһәрнең исемен Брежнев исеменә үзгәрттеләр. Аннары яңадан Йорчыллы шәһәренә кайтты. Беләсезме нигә? Чөнки туалетная бумага из набережных Челнов яңгырый. Туалетная бумага из Брежнева. Куркыныч, куркыныч. Бездә бик күп э, Чаллыдан, Чаллы шәһәреннән бик күп талантлы кешеләр чыкты. Менә карагыз, э, блогер Ирина Татарка, җырчы Айгел, Далер Кузяев, футболист, алып баручы Ольга Шелест чыктылар да, автобусга утырып, тизрәк тайдылар шәһәрдән. Һәм инде бик күп кеше э, шакката, Чаллы юллары бик киң дип, ләкин бер кеше дә мәгънәсен белми. Аның юл кырыендагы ут баганаларын төшерсәң, Ул киң юлларга самолет утыртырга була. Ә безнең шәһәр астында тагын бер шәһәр бар. Казан хәтлек бункер, анда тимер юл бар, метро, КАМАЗ-мастер ком ташый, миллион кеше тора. Анда пенсия хәтлек бөтен кеше тора. Анда пенсияне 100 мең түлиләр, анда динозаврлар йөгереп йөриләр, птеродактерлар очып, ярай инде шаяртам инде, нинди пенсия инде 100 меңлек. Ну сез әкияттә кунакта что ли? Владислав Шунский, рәхмәт һәм спасибо, яратыгыз үзегезнең шәһәрегезне. Каршы алабыз киләсе стендап комик Рамис Давыдов.
Хәерле кич, хөрмәтле дуслар! Мин алкышларны бик нык яратам, шуңа күрә тагын бер тапкыр көчле алкышлар Дуслар! Дуслар, минем исемем Рәмис Давидов. Мин сезгә бүген әзрәк кино турында менә яңалыклар турында сөйләп китәсем килә. Менә инде яңа килгән хәбәр түгел. Бәлки кемдер ишеткәндер дә. Менә хәзер киноларда менә теге тәмәке тарткан сценаларны бөтен әйберне алып атырга куштылар. Тәмәке рекламасы ярамый. Вообще бер җирдә дә тәмәке турында төшерергә ярамый кинода. Шуңа күрә мин инде чыгу юлы таптым. Мин әйтәм хәзер менә Бөтен киноларда тәмәкене чупа-чупсларга алыштырырга кирәк. Менә уйлап кына карагыз хәзер менә чит ил киносы ковбойлар турында кино инде теге вестерн бар уртасында теге ковбой эшләпәсе киеп басып тора Джон. Былай торып чупа-чуп суырып. Һәм моның кырына килеп керә бит инде Майкл һәм сорый. Джон, карале, синдә суырырга юкмы ди? Юк ди. Алайса кая бир әле, синекен сурып бетерим әле. Һәм бер мәнне тибеп ачып ишекләрне килеп килеп керәмен дә Фирая апа һәм әйтә, җегетләр, вы что, не видели, что ли? Там же табличка висит. Безнең барда вообще-то суырмыйлар ди. Вот мен әйтәм, вот шәп кино булачак, шулай итеп төшерсәләр. Менә әти-әни турында әзрәк сөйләп китәсем килә, беләсезме, минем әти-әни алар чын дискриминаторлар. Әгәр дә мин өйгә менә урыс кызы алып кайтам икән, мине гаиләдән сразу куып чыгарга әзер алар. Шулай итеп инде берсендә теге керәшен кызы белән таныштым, Света исемле. Әзрәк теге шыктым аркылы күпер татар телендә белә, әниләр белән аралашып алыр өчен инде бер мәнне утырам өйдә телевизор карап, карыйм, Бәдрәфтән чыгып килә Света. Кулына тоттан комган, кухняга әни янына кереп китте дә, Нәсимә апа, вы там рядом с унитазом чайник забыли дип плитә башына утыртып куйды. Моннан соң Светаны күргән кеше булмады. Менә инде тагын әзрәк үзем турында сөйләп китәсем килә, беләсезме, мин менә армиядә хезмәт итмәдем. Но бит менә кызлар белән, егетләр белән кайсы бер вакытта утырабыз инде, бөтенегезгә дә таныш хәл бит инде. Малайлар теге мактанырга ярата, мин тегендә хезмәт иттем, мин монда хезмәт иттем дип. Миндә инде теге көлке булсын өчен үземне армиядә булдым дип сөйләп сөйләп җибәрәм боларга. Мин әйтәм, между прочим, мин сухофруктный войскада служил. Бу медаль намуслык өчен, бу медаль батырлык өчен, бу медаль кыюлык өчен, а бу миндаль. Һәм мин боларга әйтәм, мин әйтәм, беләсезме, сезнең төшү шмошниклар белән армиядә нишлидер идем мин? Бәрәңге чистартадыр иде. Ят, аңлаган кеше аңлады инде. Тагын бер э, тормышымда булган хәл, бер Азат исемле дус малаем бар инде. Ул озак кына бик урыс, э, бер урыс кызы белән очрашып йөрде һәм инде шул кызга өйләнергә булды. Болар инде теге э, никах та укытырга булдылар. Э, Маша исемле кыз инде теге ислам диненә дә керергә риза булды. Ләкин бер момент бар, ул теге татар телен вообще белми, гомумән бер сүз дә татарча белми. Шуңа күрә инде теге э, Исемен дә мулла алдында Мариям дип әйттеләр. Мулла алдында теге туганнар арасында да кызыллык китермәсе өчен инде йөзләренә минем Азат исемле дус шул кәләшенә әзрәк кенә инструкция биреп, ал, биреп алырга булды. Мулла нәрсә әйтсә дә, амин шулай булсын дип кыстырып утыр ди. Һәрбер сүзе саен. Все аңлашылды, диде дә инде шул шулай итеп безнең менә никахыбыз башланып җибәрде. Утырабыз инде, бик матур итеп кенә елмаеп утыра Марьям, мулланың һәрбер әйткән сүзе саен, амин шулай булсын дип кыстырып. Шулай итеп инде безнең менә бәйрәмебез теге э, мәҗлесебез ахырына килеп җитте, матур итеп кенә капка төбендә сөйләшеп торабыз, кунакларны озатып. Бер мәнне Марьям кырыена шул Азатның бер ерак туган абыйсы йөгереп килде дә, Мариям, кара әле, чытыный. Өчне бора башлады бит, бәдрәфегез кайсы якта ди. Амин, шулай булсын дип җавап бирде дә. Бетте шуның белән. Менә шушы хәлдән соң инде әти-әни сүзен тыңнарга булдым. Хатын татар булсын, дуслар. Рәхмәт. Киләсе комик Дмитрий Баранов.
Сәлам, дуслар, ничек кәйфләр? Беләсезме, соңгы вакытта бик күп финансовый пирамидларга чакыра башладылар. Но ишеткәнегез бар инде, 10 мең тагасың, Бер миллион чыгарасың, имештер. Беләсеңме, дуслар, мин үзем соңгы вакытта башка проект белән кызыксынам. Анда акча тыкмыйча гына 500 мең чыгарырга була. Материнский капитал дип атала ул. Әйе. Ләкин анда вложениены 9 ай буе көтәргә кирәк. Һәм ул 500 меңне син үзең чыгара алмыйсың, ә посредниклар аша гына чыгара аласың. Мин э, финансовый пирамиданы бик чибәр кыз белән чагыштырыр идем. Син аның артынан ухаживать итәсең, син акчаларыңны тыгасың. Ләкин көннәрдән бер көнне бу проектның хуҗасы, әтисе бу проектны яп куерга мөмкин. Һәм бетте, бер нишләп тә булмый. Кая кергәнеңне белеп кердең бит. Хәзер мин сезгә финансовый пирамиданы әкият мисалында аңлатам. Көннәрдән бер көнне утыртып җибәргән ди бабай ветка, ой, ветка дим, репка. Һәм үз астына туганнарын керткән. Әби белән внучканы. Ашыйсылары бик каты килгән эт белән мәче дә килеп кушыла боларга булышырга дип. Һәм ахырдан чакыралар ниндер бер күсене. Нәтиҗә мондый. Бабай чыгарып күрсәтә дә бөтенесенә шалканын. Әби белән внучканы алып Дубайга оча. Крысы полициягә барып заявление яза һәм гомер буе Мәче белән этне чакырганнары өчен хайваннар дип сүгеп яши. Ләкин дуслар, э, күсек алып калмый һәм марафон по похудению башлап җибәрә. Э, һәм бар инде менә сетевой маркетинг. Аларның продуктлары бар. Бик күп йолдыз хәзер шунда. Алар былай ди. Имештер сәхнәдән тыш э, төпле акча эшләү ысулы булырга тиеш. Ну, кыскача әйтеп була бит инде. Концертларга кеше йөрми. Дуслар, беләсезме, анда сезне бөтенесен әйрәтләр. Хәтта ничек кеше чакырырга икәнен дә аңлатып бирәләр. Менә болай чакырырга кирәк икән кешеләрне. Әйдә, килеп кит офиска. Күптән күрешкән юк. Сөйләшеп алырбыз, кахвә эчеп алырбыз. Ну, короче, Винарис Элегет үз концертларына чакырган кебек чакырырга кирәк инде. Бер көнне дуслар килделәр, ике төрле сетевой маркетингтан ике представитель һәм бер юлы үзләренә чакыра башладылар. Чәй эчеп утырабыз, берсе батончиклар чыгара, икенчесе коктейльлар чыгарып куйды. Аңлатлар, ну икесенеке дә ошый инде, ошый менә икесенеке дә. Мәйдәм Телефоннан сөйләшеп керим әле чыгып киткәнем, керсәм болар дебер шатыр сугышалар. Урындыклар оча. Мен әйтәм, ага. Кайсы җиңә, шуның астына керәм. Күптән түгел, дуслар, үзем дә бер сетевой маркетингта эшләп алдым һәм аны авылда раскача итеп карамакчы булдым. Кайттым авылга, собрание җыйдым клубта, ләкин авылдашларга бит җиңелчә аңлатырга кирәк. Алар аңлаймыйлар бүтәнчә. Мин әйтәм, менә карагыз, безнең бар продукт печән булсын. Безгә аны барып җыеп алырга кирәк. Мин чакырам дустымны булышырга. Ул үзенең дусларын подтягивай итә. Тора бара мин ферма төзим. Һәм шунда минем эшләрем эшли башлый. Ә мин акчасын гына алып ятам. Ә бит текерде дә чыгып китте. Бабаң шунда әйбер кандырып караган иде, раскулачивать иттеләр диде. Мин әйтәм, туктагыз, мин алайса бүтәнчә аңлатып карыйм. Менә безнең проект ул бызау. Ул тора бара үсәчәк, сыер була, безгә башка бызаулар китерәчәк, сөтен бирәчәк. Бабай тора торды да. Улым, ә бызавың үлеп китсә ди, Ну мин әйтәм, димәк, проект умер на старте. Фәнис абый сикереп торды да, улым, кэшбэк, кэшбэк дисәң, ансы нәрсә? Мен әйтәм, менә э, Фәнис абый. Менә син кичә Рәлиф абыйны кыйнадың, аның битен җимердең. Әйеме? Бүген иртә белән уяндың, чыктың сарайга, ә әтәшең юк. Рәлиф абый кереп, әтәшеңне суеп алып чыгып киткән. Монысы сиңа кэшбэк кайтты. Мин әйтәм, менә бит инде җайлы барса да җайлы. Мин әйтәм, пакет акций. Утыртасыз авылда бәрәңге. Утыртышырга кайта сезгә туганнар шәһәрдән. Димәк, алар акционерлар. Әйбәт елны акцияләр үсә һәм алар кайтып дивидендларын җыеп алып китәләр. Ләкин туганнар э, бәрәңге җыешырга кайтмасалар, акцияләр базда замораживаться ителә. Беләсезме, дуслар, яратам свой маркетингны һәм беләсезме нәрсә әйтәсем килә? Эшләгез, ләкин миңа гына тимәгез. Дмитрий Баранов, рәхмәт! Ә менде чираттагы сынап комик Айгел Гайнуллина.
Беләсезме, минем сүземне бер бәхәссез сүздән башлыйсым килә. Тарихны без бүген китаплардан өйрәнсәк, безнең оныклар аны Instagram битләреннән өйрәнәчәк. Ә менә күз алдыгызга китерегез әле. Ислам берничә гасыр алданрак барлыкка килгән булса, аны тарихи шәхесләр ничегрәк кулланыр иде? Күз алдына китерә аласызмы? Юк икән, мин сезгә булышам. Мәсәлән, Клеопатра. Әлбәттә, бьюти-блогер. Ул бизәне буенча мастер-класслар, күп йолдызлар кебек детокс-марафоннар ачып җибәрер иде. Һәм ул да барып чыкмаса, финансовый пирамидага керер иде. Пирамида дигәннән искә Абдуллах әл Мамун искә төшә. Ә мин дип куяс килә бит. Ләкин бу дога түгел. Бу Хиопс пирамидасын ачкан беренче кеше. Һәм аның яраткан фразасы, бәлкем, Пирамиданы ачыр алдыннан распаковка чек булыр иде. Киләсе тарихи шәхес ул Цезарь. Салатлар күп ярату сәбәпле ул фуд блогер булыр иде. Һәм аның яраткан салаты нинди дип уйлыйсыз? Подшуба, әлбәттә. Кем яратмасын инде аны. Ә менә яраткан тәмләткече, әлбәттә, лавровый лист булыр иде. Уңайлы бит, ашка тәм җитмәсә, баштан алдың да салып җибәрдең. Ә хәтерлисезме троян атын?

Үз тәҗрибәбездән беләбез, Швециядән килгән җиһазларны бер көндә генә җыеп бетереп булмый. Тагын, мәсәлән, Кутузов. Ой, шулай ук кызык шәхес. Кутузовның публикациясе былайрак булыр иде. Бер, эх, бер генә күз белән булса да Парижны күрәсе иде. Ә аңа җавап итеп, шулай ук фуд блогер Наполеон, кил, брат, көтәм, мунча ягам, дип җавап бирер иде. Наполеон, Наполеон, мунча яга. Мәскәүне яка, ягу гына җитмәгән бит. Минемчә, шулай ук бик кызык шәхес ул Чингисхан. Килешәсез бит? Чингисханга, минем уемча, күбрәк бик барбер шоп булу килешер иде. Менә күз алдына китерегез. Чингисхан үзе баш чаба, үзе Вам виски косы или прямые? Пробор делать будем? дигебрәк сораулар бирсә. Фуд, блогер, бьюти, блог ул яхшы әлбәттә. Ләкин алардан кала безнең бит әле travel блог бар. Исегезгә төшерәм, travel блогны күбесенчә, күбесенчә түгел, travel блогны сәяхәтчеләр алып бара. Шуңа күрә мин моны әлбәттә Колумб абыйга бирер идем. Аның да GPS яхшы эшләгән бит. Минеке кебек. Мин дә дөресен әйткәндә Самарага китеп, Әлмәткә барып җиттем. Шулай ук кызык шәхес, ул безнең Фәрит абый. Авылда иң танылган тарихи шәхес. Чөнки ул гына өй тирәли великий койма төзеп куя алды. Шулай ук, мәсәлән, мәсәлән, Крупская, белгәнебезчә, Ленин абыйның хатыны. Ул яраткан хатын буларак, мөгаен, Ленин абыйның фотографияләрен кертер иде. Ә кайберсенең астына, бәлкем, Матурым матур йоклый, оятасым да килми кебегрәк сүзләр языр иде. Һәм беләсезме, бердән бер ә, тарихи шәхеснең инстаграмы да, тиктогы да, хәтта ватсабы да булмас иде. Һәм ул Сусанин. Нигә дип сорасагыз, соң дуслар, Урманда телефон тотмый. Шуның белән минем чыгышым тәмам. Киләсе стендап комикны каршы алыгыз. Геннадий Акатьев.
Исәнмесез! Кем гороскопка ышана, кул чабыгыз. Ә сезне барыгызны да изолиру итәргә кирәк. Күп, күпме тапкыр ишеттем мин. Кем син гороскоп буенча? Кем син гороскоп буенча? Кем син гороскоп буенча? Орел! Нәрсә булса да әйтсәм, кызлар шул ук. Ә мин шулай дип уйладым да инде. Как будто күреп тора ул, ниндәй синең знак зодиак икәнлеген. Миңа алайса бар да знак зодиаклары килешә. Мин ел буе туганмын. Хәр беләм мин ничек э, гороскоп аркылы совместимостьны беләргә. Кызлар э, гороскопка шанса куарга кирәк аларны. Элегрәк бер кыз шаган иде. Мин күп март ана артынан йөрдем, йөрдем. Ул бер вакыт үзе миңа яза, Миңа шундый авыр, миңа, минем яныма килә аласыңмы? Мин әйтәм, ага, була бу хәзер. Шампанский, конфет алдым да, шуңа таба киттем. Ә ул чынлап авырый, температур, температурасы 39. Миңа шундый начар дип ята, мин әйтәм, әйдә алайса, спир белән тәңгәне уып карыйм. Мин хәзер генә аңладым, хатын, хатын кыз ширле килеш, бизәнмичә мине чакыргач, минем шансларым бер дә булмаган иде. Кызлар, белмим, ничек сез уйлыйсыз, ләкин ник сез уйланганнан соң уйлаганның соңгы фикерен генә әйтәсез? Менә э, хатыным белән кухняда утырабыз, ашап, сөйләшмичә генә. Ә ул бервакыт, а син предсмертный записканы яздыңмы, ди. Нинди предсмертный записка? Нәрсә турында уйлыйсың син анда? Әле сатып алган шаурма шамадым аңа. Предсмертный записка ди. Хәзер хатыным озаграк э, сөйләшмичә торса, мин шул әйтәм, Нәрсә турында уйлыйсың син анда? Фикернең башын әйт, ахырын гына әйтмә. Хәзер аңладым, ник кызлар парашютист инструкторлары булып эшләмиләр. Анда бит аңлатырга кирәк. Сикердең, унда хәтле шутладың, бауны тарттың, парашют ашылды, шуның белән бетте дә. Артык хатын кыз нәрсә әйтер? Шуның белән бетте дә, и этеп тә җибәрер. И предсмертный записканы язырга онытма. Игътибар иткәнегез бармы? Хәзерге киноларда беркем дә маска кими. Димәк, кинода коронавирус юк. Мин былай уйлап карадым, кинода да маска кия башласалар, анда кем булса да уйный ала. Мин дә уйный алам. Сүз ялларга кирәк түгел, минем өчен ул бик авыр. Масканы былай дер-дер генә әйтәсең дә, слешкән кыяфәт ясап, Аннан соң озвучить кенә итәсең. Безнең Россия актерлары Голливудка кадәр барып җитерләр иде. Анда уйнарга, маска булгач уйнарга кирәк түгел. Э, акчасын мең тапкыр әзрәк алалар. 100 грамм салсаң, күзләре ялтырый, җылый торган рольләрен искиткеч уйнарлар. Ә Джеймс Бонд дигән киноны караганыгыз бармы? Соңгы киносын. Анда баш злодей Сафин фамилияле Татар егете. Ярар, Габделфәт Сафин түгәрәге. Мин э, кино буенча өчен генә мөтләнер идем. Ә беләсезме, исеме ничек? Люцифер. Люцифер Сафин. Шин татар егете Люцифер Сафин. Алар белмәгәндер, егетме, кызмы була, Люцияме, Фердинандмы? Минемчә, Фердинанд аңа ныграк килешәр иде. Фердинанд бит ул нинди исем? Бит шундый исем. Исем түгел, звание ул. Товарищ старший Фердинанд. Ул Фердинанд үзенең артиллериясе белән Джеймс Бондка кирәген бирер иде. Ә, ә Росомаха, Росомаха дигән киноны караганыгыз бармы? Юкмы?